Әссәләмү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһү. Хөрмәтле мөселман кардәшләр, бүген мин сезгә Раил Файзрахмановның Фикер йөртүчеләргә дигән китабыннан икенче вәгазьне укып ишеттерергә булдым. Икеләтә файда дип атала ул. Динебез үзеңне генә кайгыртмыйча, булган малыңны калганнар белән дә бүлешеп, ярдәмләшеп, садакалар биреп яшәүне хуплый. Шундый юмарт кешеләрне Аллаһы Тәгалә Коръәндә орлык чәчүчеләр белән чагыштырган. Аллаһ юлында үзләренең малларыннан өлеш чыгаручылар мисалы җиргә орлык чәчүчеләр мисалы кебек. Уңдырышлы җиргә төртелгән һәр орлыктан җиде башак үсеп чыга. Һәр башакта йөзәр данә орлык була. Аллаһ үзе теләгән кешесенең кылган игелекләрен тапкырлап арттырып тора. Ниятенә, гамәленә карап, кешенең бер яхшылыгы өчен 700 яхшылык исәпләнә ала. Аллаһ һәр нәрсәне үзенең рәхмәте белән чолгап калучы киңлек иясе. Ул, бар нәрсәне белүче, гыйлем иясе. Бәкара сүрәсе, 261 нче аять. Садака сүзен ишетүгә безнең күз алдына иң беренче булып берәр кешегә ярдәм итү килеп баса. Файдасы да аңа гына була, дип уйларга гадәтләнгәнбез. Әйе, чынлап та, беренче чиратта аңа файда. Эше дә бик бармаган, булганы тамак ялгарга гына җитеп барган, хәтта квартплата түләргә дә акчасы булмаган бер дустыбызга ярдәм булсын дип, утына, газына һәм суына түләп куйдың, ди. Ул бит тагын бер ай утлы, газлы, сулы булачак. Ничек инде бу аңа яхшылык булмасын? Әлбәттә, яхшылык. Әмма, төптәнрәк уйлап карасак, сәдаканың асыл файдасы алучыга караганда, бирүчегә күбрәк икән. Нишләпме? Беренчедән, сәдака бирүче кеше үзен җәһәннәм утыннан, аның газабыннан саклап калуга өлеш керткән була. Пәйгамбәребез дә, саләллаһу галәйһи вәссәлам, Булдыра алсагыз, ярты хөрмә биреп булса да, үзегезне җәһәннәм утыннан саклагыз, дип әйтеп калдырган. Бохари риваяте. Безнең садакаларыбыз үзенә күрә җәһәннәм утыннан бер киртә булып тора икән. Икенчедән, сәдака малыбызның артуына, булган акчабызга бәрәкәт килүенә сәбәп булып тора икән. Раббыбыз әйтә, Аллаһ ризалыгы өчен, нәрсәдән генә булса да сәдака бирсәгез, Аллаһ аны кайтарачак. Ул, Аллаһ, ризык бирүчеләрнең иң хәерлеседер. Саба сүрәсе, 39 нчы аять. Аятта әйтелгәнчә, Раббыбыз кире кайтарачакмын ди. Ягъни, малыбызга бәрәкәт өсти дигән сүз бу. Шулай ук Пәйгамбәребез, саләллаһу галәйһи вә сәлам, Сәдака бирү малны киметмәс, дип әйткән. Мөслим риваяте. Мисал өчен кесәңдә унбиш сум акчаң бар ди. Бер кардәшеңә ярдәм кирәклеген ишеттең, машинасы ватылган, әмма ремонтка акчасы җитми, син алдың да биш меңне аңа биреп машинасын рәтләттең. Кесәдә акча кимеде, ун мең генә калды, дип уйлыйбыз. Ә дөреслектә, Аллаһ ризалыгы өчен чын ихластан бирелгән шул биш мең сәбәпле, калган ун меңгә Аллаһ бәрәкәт бирә дә. Шул акчабызны көтелмәгән чыгымнардан, чирдән, авырып китеп, бик күп даруларга, операция ясаучы табибларга бирүдән, төрле көтелмәгән штрафлардан саклый. Биш мең биреп, йөз мең чыгымнан сакланып калу мисалында чагыштырып була бәрәкәтне. Өченчедән, сәдака бирүчегә фәрештәләр аның малын тагын да арттыр, дип дога кылып тора. Һәр көнне Аллаһ Коллары иртән уянган вакытта ике фәрештә төшә, аларның берсе, И Раббым, үз малын бирүченең үз чыгымнарын капла, ягъни бирүчегә тагын да күбрәк кайтар, дип әйтә. Ә икенчесе, Раббым, соран кешене һәлакәткә илт, ди. Бухари риваяте. Шуңа күрә фәрештәләрнең безгә дога кылуларын теләсәк, безгә юмартлык, бүлешү сыйфатына ия булу кирәк икән. Дүртенчедән, садака бирүче Аллаһ каршында зур әҗеп савапларга ирешә. Кешенең ниятенә, гамәленә карап, игелекләре җиде йөзгә кадәр тапкырланып арттырылуы турында Кайбер хәдисләрдә дә искә алына. Шуларның берсендә болай диелгән, Бер кеше Пәйгамбәребез, саләллаһу галәйһи вә сәлам, янына Аллаһ юлында булсын дигән тамга салынган дөясен алып килә дә, И Рәсүлуллаһ, мин бу дөямне Аллаһ Тәгалә юлына бирәм, ди. Пәйгамбәребез, саләллаһу галәйһи вә сәлам, аңа, Сиңа кыямәт көнне аның өчен җиде йөз дөя биреләчәк, дип хәбәр итә. Насаи риваяте. Димәк, без кечк кенә дип уйлаган, ләкин ихлас күңелдән бирелгән садака Аллаһ каршында искиткеч зур булырга мөмкин. Әгәр инде үземә генә дип, калганнарга өлеш чыгармыйча, үзебезне генә кайгыртып яшәсәк, файдасы Бер мизгелдә генә үзебезгә була да, бетә. Мәңгелек тормышыбызга бер нәрсәсе дә калмый. Бу дөньяда да малыбыз бәрәкәтсез булып, бер кирәкмәгәнгә тотылып бетеп, рәхәтен дә күрмичә яшәргә мөмкинбез. Димәк, садака бирүче кеше саран яки малын изгелек юлында әз сарыф итүчегә караганда Бик күп яклап һәрвакыт отышта була икән. Шуңа да уйланыйк, кайсысы безнең өчен хәерлерәк, садака бирүме яки бар булган малыбызны үзебездә генә калдырумы? Онытмагыз, Гыймран сүрәсенең 92 нче аятендә яраткан, Нәрсәләрегездән садака итеп өлеш чыгармыйча, тәкъвалыкка ирешә алмассыз. Дөреслектә, сез нәрсәдән генә өлеш чыгарсагыз да, садака итеп нәрсә генә бирсәгез дә, Аллаһ аның турында белеп тора. Ахирәттә Ул, һичшиксез, биргәнегезгә күрә кайтара, диелгән бит. Нинди матур вәгазь укып ишеттердем мин сезгә бүген, мөселман кардәшләрем. Исән-сау булыйк, иртәгәләрдә яхшы хәбәрләр ишетергә язсын. Әссәламүгаләйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкатүһү.